Yes. Yes.
Eh, an kaka an president mar jomiend ohangla Awinji.
adani mondo mi koro wawuo gi joma go ohangla Mana kendo adier. nyisgi Eh. wadani mondo wawuo gi joma jalamo Yeah. Wala ni uwuogi Musa Jakadala, Prince Inda, Jatumbe Madongo, Eli Toto, Freddy Jakadongo, Yesigi, Joangela Ruto tete tete tete. Kamano.
Ukojera ukojera pogi. Konyako kojera pogi. Ngata ngata mago angla. Kevu makawili.
Yaka kevu makawili.
Yeah. Bende tiyo gi tamno. Meda machielo. Ging'eny. Eh, abiso twang'o. Amiso twango.
Twang'o bende ogolo thum moro kae. Wada wuyo kodi.
Wuo gi jogi.
Wan kaka wan jomiel mag wan fans. Mm. Gimomiyo ating'o nyundo ni en gimoro achiel. Ya.
Eh.
Usebedo kuwero gik moko ma ok wang'eyo bende wakia meaning mag Ok gik. dhi kare.
Adier. Ok wanyal mielou to wakia gik muwero. Mano adier. Ya.
Kaka koro. Secretary.
Ya.
Give me the lineup of the probox of the Wilbrigad. Jatela mi luor. Sika nyundo. Nyis jogi adier. Jatelo nyis jogi adier. My lineup koro do. Yeah. Hey. Wetangu nigi nyundo koro. Wetangu ah. nyundo. Koro ket piny, ket piny.
Yawang. Keta keta piny. Ah. Gimo satimore.
An manyaka yawang malou. We mali jatelo. Ikechame jatendu.
Som number 1.
Nyisgi. Yuguno lingane.
Aseling.
Mokwongo ka wawuoyo kuomu un jo angla. Hey. Yeah.
Gik mwero wero nwa, hey. mwamielo, to wakia kata ni wamielo ang'o. Mm. Gin ang'o? En kaka niya.
Number one.
Ayuana wer.
Ayuana wer.
Ayuana wer. Wer di yua. Ah, wer di yua.
Di yua wer. Yua. Yua. Yua. Wer di yua. Wani ni ija wer, ilwa ibo wer in gitol.

No. Hey.
Ok ting're. Wakwero kendo wanwoyo. Wach na gitingo. Wach mar ni wamiel tuwero no ni itingo thum. Ni tingo thum. Ah. Kia itingo thum.
Itero siaya. Ah. Kia itingo thum. Itero mane.
Ah. Kia itingo thum.
Itero migodi. Itero nanga. Kia itingo thum.
Itero Luanda. Ne Luanda kutieno.
Kia itingo thum.
Eh. We uru pimo wiwa. We uru pimo wiji jo thum. Jonga. One fans magu kendo wachulo pesa kwa mielu.

No, ngani wacho ni olinge waya. Iling samilinge waya no. Sama waya oling milinge. Oyuak nade?
Ang'o mitime waya in? Kilinge waya to winji we. Itimo ang'o e waya sama ilinge? Owacho ni olinge waya. In ang'o mitime waya?
Itere ilinge waya. Itimo Ngani ang'o? olinge waya nade?
Itimo ang'o molinge?
We ywak. An monego aywagi an jatendu.
Yuagi.
Ah, Jong'ozi kata begi no litnwa. Namba di.
Namba auchiel. Wuyo ka wacho kama. Ah. Atugo thuma. Otugo.
Thuma en pong. Eh? Thuma en pong. Otugo. Atugo thuma.
Ah? Yadudo na tuge nduma na tugo thuma kana ga. Otugo thuma. Otugo weri kod wa. Ne thuma. Ah?
Kopo ni tugo thum. Tugo tugo ti tuge odi. Eh.
Mwana dier. Wach ma nitugo to. Mwana dier.
Nitugo nwa.
To wamiel. Itu ituga nang en po. Wachulo pesa titugo kodwa. Notuge thum. Ah do.
Mara bagi jomagi bwana. Ni otugo pesa ni. Pesa ni motuge.
wachulo gate eh? to wadonjo wang'ado entrance eh? tichako wacho ni
itugo thum mm.
itugo to wado koko wadonjo kanyo itugo nade itugo thum nade ah? walo kodwa bwana namba abiriyo namba abiriyo eh.
wernega nono to kanege to kotho kane yoko tho wane Ah? in koro wadonjo wasewadho gate eh. wan wadwa miel ni en wer negi inyisa ni weni wer negi to kopo kara de wachulo pesa nang'o hmm. wachulo mondo wabua nang'amo satho negi okitho ni wer osanege osanegi tho sami thano hmm.
wan wadhi mielo ng'a hmm. itwere wer negi wadhi mielo ng'a keto wer osanege jamani to setho
Karinga na beri kete kama shando. Namba boro. Namba di.
Aboro. Boro.
Namba boro.
Aboro e.
Namba boro. Namba boro ne wandiko chien na gina secretary ondiko. Oh. Chien mar page. Yeah. Namba boro. Mm.
Namba boro wacho niya. Ah. Namba boro wacho wuoye. E wacho na nyono ndo mana. Mana pani wacho wuoye. Namba chiko.
Koro gima rach namba eh. boro no kama wanwaye niya. Ka gima rach wachnegi. Jathum onyono nduma. Ah. Onyono nduma. Onyono. Eh, kosa onyono nduma. Ayo chama ang'o? To wacho niya. Owuoyo gi wendo. Ayo ah, chama nduma ah. mane?
Oluongo wendo.
Wendo. Thum kisenyono. Thum kisenyono. kiluongo wendo wendo bro chama ngo
wendo bro chama ngo ite risanyo no tu
ichako wacho Anyo na ndo mana gane chako wacho na luongo wendo. Wendo chama. Wendo mane kisema na nduma. Kata niya.
Aloso gi wendo. Iloso kode oto kumisanyo. Iloso dango kode tisanyo nyonya. One car number ochiko ochiko ochiko nika. Eh.
Ma koro nyaka somte. Somte.
Chieng' jamondo. Mano jawanglo cha chieng' nyamondo. Ni chieng' nyamondo.
Eh. Beno wacho niya.
Chieng' mondo.
Duonda obaro gode. God.
Apenji, apenji. Jwangla gi walo. Apenji jatenda. Kaka jakom marangla, iye gi chike. Ah, duong. My 2021.

to kendo ketho ni ibiro ran Mano adier.
Ok wabi mieli.
Mano adier. Wadhi we mieli.
Wan gi moro ni mondo mugonwa en kaka niya. Eh. Nenere. Gino tak. Eh, eh, ndani.